kan barataa jirru inshaa Allahu ta'aalaa arraan tanaas itti fufnaa jechuu iddoo itti dhaabbannerraa yoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuun fedhe amma arkaanni iimaanaa jaha jannee takkaffaan an tu'mina billaah rabbitti amanuu Lammaffaan wa malaa'ikatihi malaa'ikaasaatti amanuu. Sadaffaan wa kutubihi kitaaba Rabbiin buusetti amanu. Arraan tana arkaana sadaffaarra jirra jecha. Arkaana sadaffaa ka kitaabatti amanuu ja'urra jirra jecha inshaa Allaahu ta'aalaa. Kanaafi inshaa Allaah obsaan daqiiqaa haga kana waliin turraa jechuu yoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuun fedhe duuba kitaaba rabbiin buusetti amanuun arkaana yookaan utubaa iimaanarraa isa sadaffaati kitaabatti amanuu jechuun maal jechu maalihi ma'anaan isaa kitaabatti amanuu jechuun

anzalahu anzala haadhihi ilkutub kutuba kana Rabbiin ni buuse jechuu amanu shakkiin maletti min cindihi if bira eenyu irratti buuse gabroottan isa ergamtoota isaa irratti buuse jechuu amanuudha Wanni Rabbiin kitaaba buusuuf ga, kitaaba kana gabroottan Isaa, Uumaa Isaa kana, akka karaa haqaa, karaa diriiraa, karaa siraaxal mustaqiim, ittiin argisiifamaniifi. Kitaaba kana, kitaabban kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa buuse. Duuba wayta amannu, kitaaba Rabbiin buuse cufaahuu, ka gartee nabi Muhammad irratti alayhi salaatu wa salaam bu'e, Qur'aana, itti amanuu akkasuma hadiisa rasuula ka nabirraa dhufes itti amanu laakiin walii galatti kitaaba rabbiin buuse wayta jannu kitaabuma nabi muhammad irratti bu'e guutuu fi akkasuma ka warra isa dura bu'ee tawraat injiil zabuur akkasuma ammallee suxufi ibraahiima wa muusaa kana hundattuuhu akka inni rabbi biraa bu'e itti amanu Kitaaba Rabbiin Ergamtoota Isaa irratti, Anbiyoota yookaan Ergamtoota Isaa irratti, gabroottan Isaatiif karaa diriiraa akka qaceelchaniif buuse tahuu itti amanuudha jechuudha. Kitaabban kanarraa gariin ka gartee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mubaasharatan osoo Anbiyaan, osoo mala'ikaan jibriil ka gartee wahyiin bu'u jidduu rabbiitii fi nabii kana osoo hin jiraanne ka dhufuu jira gariin ammoo ka gartee karaa malaa'ikaa kanaan bu'uu jira jechuu kitaabatti amanuu jechuun kana طيب kitaaba kanatti akkamitti amanna Fakkeenyaaf, kitaabban amma duraa ka akka Tawraat, Injiil kanatti akkamitti amanna? Kitaabban amma duraa kana akkaataan itti amannu Rabbi biraa bu'uu isaa itti amanna. Laakin ammoo ammaas wanni amanuu qabnu Tawraatii fi Injiiliin ammaan tana harka Yahuudaa Nasaaraa jiru akka jijjiirame itti amanuu ni kitaabatti amanuu irraa takka. Maaliif jannaan Rabbiin Qur'aana keessatti dubbatee akka kitaabni isaanii kun jijjiiramee jiru Qur'aana keessatti nuuf hime jechuudha. Kanaaf wayta amannu kitaabni sun Rabbi biraa bu'uu ni amanna. Laakiin ammoo ka amma harka isaanii jiru kun ka jijjiirame ta'uu itti amanna jechuudha. kitaabota amma duraa ka ammoo gartee qur'aana ammaan tana gartee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam irratti bu'e ka nu bira jiruu akkuma jirutti itti amannaa jechuu guutumatti طيب eega gartee kitaabatti amanuu kana taate kitaabatti amanuun ahmiyya hagam takka jabeenya yookaan Fardiin isii maali? Kitaabatti amanuun maali? Bu'aan isaa, faayidaan isaa. Ahmiyyaan, jabeenyi, bootaan kitaabatti amanuun qabdu maali jennaan kitaabatti amanuun kun aslun min usuulil aqiidaa wa ruknun min arkaanil iimaan. Ruknii utubaa arkaanarraahi. Kitaabatti amanuun wanni jabduutiif kitaabata Rabbiin buusetti amanuun ruknii Dhokaan utubaa iimaana irraa takka waan ta'eef kitaabatti amanuun sadarkaa guddoo qabdi. Maaliif gaa? Rabbi biraa bu'uu isaatti amanta. Kalaama Rabbii ta'utti amanta. Inni gartee kalaama Rabbiiti. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni dubbate. Akka isaan malutti dubbate. Ta'uu itti aman.

hamma kutuba Rabbiin, kitaabota Rabbiin ergamtoota Isaa irratti buusetti hanga amanutti iimaanni namaa namaaf hin qeebalamu jechuudha. Idan kitaabatti amanuun aslul aqiidah wa ruknun min arkaanil iimaan, hundee aqiidaa Islaamummaa, utubaa iimaana irraahi jecha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa gartee waa'ee mu'mintootaatii fi ergamtoota isaa waa'ee irraa dubbi- dubbatu warra gartee kitaaba rabbiin isa if biraa isaanitti ergetti amanan je'ee rabbiin mu'mintoota dubbate waan ja'u rabbiin amana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi

Mu'mintootaa fi Anbiyoonilleen, Aamana billaahi, Rabbitti amane, wa malaa'ikatihi, malaykaa Rabbittis amananii, wa kutubihi, kitaaba Rabbiin buusettis amanan je'e Rabbiin waa'ee mu'minoonaa, mu'mintootaa dubbata jechuudha. Ammallee waan gartee

waan anbiyoonni hundinuu Rabbi isaanirraa isaanitti kennametti amanni ja'aadha je'ee aayata Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee ilmaan gartee Ibraahimirraa dubbatu ilman Ya'quubirraa dubbate keessatti akka gartee warri mu'minaa Kitaaba Rabbiin buusu, Rabbiin kitaabota if biraa buusuu keessatti kitaabota tokkolleehuu gargar hin baasan, nabiyyoota Rabbiillee tokkollee gargar hin baasan, hundaahuu akka Rabbi biraa ergamanii fi akka kitaabni hundinuu Rabbi biraa bu'e itti amanan, laakiin kitaabni amma duraa, kitaabni amma duraa ka amma harka yahuudaa nasaaraa jiru kitaaba jijjiirame kan gartee haqa keessatti dhoyfame kan hayni keessatti karaarraa dabsa dabe tahuu amanna jachu. Kanaaf kitaabatti amanuun wanni barbaachisuuf kana jachu. Kitaabatti amanuu hukmiin isaa maali? Namni kitaabatti amane

Rabbitti amane. Aaminuu billaahi, Rabbitti amana. Wa rasuulihi, ergamaa Rabbii isinitti erga, ergetti amana. Wal kitaabi alladhii nazzala calaa rasuulihi. Kitaaba ergamaa isaa irratti buusetti illee amanaa je'ee Rabbiin ajaja yookaan dirqama nutti kenne jechu. Idhan kitaabatti amanuun waajibaa jechu. Fa amara Allaahu subhaanahu wa ta'aalaa ibaadahu, gabroottan isaa Rabbiin ni ajaje. Aayata kana keessatti kitaabatti amanuu fi Rabbitti amanuu, ergamaa isatti amanuu fi kitaaba Rabbiin nabiyyii isaa irratti buuse kanatti amanuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti nu ajaje jechu. Idhan kitaabatti amanuun waajiba jechu. Waajib. Namni gartee kitaabatti amanuu dide. Si galee? Iimaana ati kitaabatti amanuun waajiba eega tahee, eega gartee hundee diin guddoo irraa taate tahe, eega kitaabatti amanuun aslii diini irraa tahe, kitaabatti amanuu diduun hoo maali? Kitaabota kijibsiisuun. Namni kitaaba kana kijibsiise yookaan itti amanuu dhabe, fahuwa kaafirun islaamummaa keessaa baha. Kitaabatti amanuu namni dide. Maaliif egaa? Namni wayta kitaaba kana kijibsiisu jecha Rabbiiti kijibsiise jechuudha. Jecha Rabbii kijibsiise. Li'annahu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka gartee kitaabni kun isa biraa bu'ee hadiisaan dubbate itti amanuu waajib quraanaan dubbate itti amanuullee akka waajiba taate quraana keessatti nu ajee aaminu billaahi wa rasuulii wal kitaabi alladhi nazzala alaa rasuulii nuun jee idan wayta kitaabatti amanuu dinnuu kitaabatti amanuu dhabnu kitaaba rabbii kana rabbi kijibsiifne jechuu kitaabatti amanuun haalli isiin qabu

wanni isiin itti ajajju Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gabbarutti akka isiin ajajje itti amanuudha lammaffaan. Sadaffaan kitaabni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa buuse hundinuhu akka wal hin faalleysine, ta gartee dura dhufte, ta booda dhufte, ta dura dhufte san dhugoomsituu tahuu itti amanu. Wa, wal dhabbiin yookaan garaa garummaan hundee diin keessatti akka hin jirre kitaabni kun Rabbi biraa tahuu isaa wanni nama akka inni Rabbi biraa tahe waan nama argisiisu irraa kitaabni kun ka gartee dura dhufuus bishaaraa ka ganaa dhufu ka boodarra bu'uulleen ka dabre akka dhugoomsu itti amanu Rabbiin Qur'aana keessatti dubbatee Waahee Tawraatii fi Injiila irraa bakka hedduutti Rabbiin dubbate. Izan Tawraatii fi Injiil kitaaba Rabbi biraa bu'e tahuu Qur'aana keessatti Rabbiin dubbate. Akkasumas Suhufi Ibraahiima wa Muusaan akka Rabbi biraa buute Qur'aana keenya kana keessatti Rabbiin dubbate jechuudha. Izan kitaabni Rabbi hundinuhu akka wal hin kijibsiifne amanu. Afraffaan Al-iimaanu bimaa samma Allaahu azza wa jalla min kutubihi alaa wajhil khusuus. Kitaabota Rabbiin buuse kan maqaa dhahe ka Rabbiin maqaa dhahe itti amanu, akka gartee Towraat, akka Injiil, akkasuma ammallee Zabuur, akkasuma ammallee Suhufi Ibraahiima wa Muusaa. Zabuur gartee kitaabaa Nabiyyallaahi Daawuud alayhi salaam isa irratti buufame jechu. Akkasuma ammallee wanni amanuun barbaachisu kitaaba irraa, Kitaabonni amma dura dabran hundinuhu Qur'aana amma nu harka jiru kanaan akka shaarame waaheen gartee shari'aan isaa kitaabni amma nu harka jiru Qur'aanni kun shari'aa ammaan duraa hunda akka shaare amanuudha jechu shari'aa ammaan duraa waa'ee shari'aa ammaan duraa irratti shari'aan ammaan duraa Akka gartee nuti warri Islaamaa yaannutti haala sadi qaba. Takkaffaa, Qur'aana keenya keessatti waan shari'aa ammaan duraatiin, shari'aa ammaan duraa keessa jiru, ta gartee ummanni amma dur, nu duraalleen itti ajajaman, ta Rabbiin ammallee nullee itti ajaje ta jirtu itti amanuun nurratti dirqama yoo Qur'aana keessa keenya keessatti waan sun itti dalagaan dhufte. Lammaffaa, kitaaba ammaan duraa keessatti wanni tokko yoo argame waan suni Qur'aana keenya keessatti yoo hin dubbatamin dhugaa ta'uun soba ta'uun isii hin kijibsiifnu, hin dhugoomsinu, akkasuman lakkisna. Sadaffaan waan kitaaba san keessa dhufe ka Qur'aanni keenya kijibsiise ni kijibsiifna jechu. Hin dhugoomsinu jechu. Kanaaf kitaabatti amanuun waajiba. Namni gartee Qur'aana kana amma harkaa qabnu kana keessa ayaata takka kijibsiise Akka nama Qur'aana guutuu kijibsiiseeti jechu. Kitaabatti amanuun bu'aan, firiin, isarra argamu shukrullaahi ta'aala alaa luxfihi bikhalqihi wa cinaayatihi bihim. Rabbi galatoonfachuu, Rabbiin subhaanahu wa ta'aala gabroottan isaa itti yaaddahuu irraa ergamaa ergeefi kitaaballee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala buuseef. Ta biraa Ithbaatu sifati lkalaami lillaahi azza wa jalla kitaabatti amanuu irraa wanni bu'aan argannu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dubbachuu sifat dubbachuu Rabbiin akka qabu Rabbiif aqarraruu faayidaan irraa argannu ta biraa faayidaan isaa

Kitaaba kanatti wayta amannu faayidaan isarra argannu gammachuu guddoo ta Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qul bifadlillaahi wa birahmatihi fabidhaalika falyafrahuu huwa khayrun mimmaa yajma'uun gammachuu gartee guddoo tanatti haa gammadanii ta Rabbiin nuun ja'u san gammadu maaliif kalaama Rabbii kana gartee wayta Rabbiin nurratti buuse qaceelloo isaan argannu caalaa ammaas akkasuma ammallee qiraatii isaarratti thawaaba argannu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kalaama isaa kana nuu fayyaduudhaaf itti amanuu isaa nu fayyada. Akkasuma ammallee qara'uun isaa nu fayyada. Faayidaa hedduu irra arganna jechu. Akkasuma ammallee wanni irra argannu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka nuti fikra adda addaa, khabarri adda addaa Namni abbaan fedhe dhufee akka seera karaa gartee shari'aa nuun keenye Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa seera hin shaaramne ka isa buraa isa biraa bu'e ka jijjiiramuu hin dandeenye ka akka tiiysu akka jijjiiramuu irraa tiiysu ofii isaatii of qabe waan nuuf kenneef kana irratti Rabbi galateeyfachuu faayidaan irraa argamu jechu. Kanaaf. kitaabatti amanuun waliigalatti kana fakkaata. Inshaa Allahu ta'aalaa arkaana iimaanaa ka afraffaatiin barnoota itti aanu keessatti walitti deechaana. Arraan tanaaf inshaa Allah asirratti gabaabbanna. Subhaanaka Allaahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.